Zilamekî gundî hebû halê wî pir xweş bû. Avayiyê wî pir bûn, rez û pezê wî û dewarê wî gelek hebûn. Hespekî wî rewan jî hebû, ji xweyiyê xwe bêtir ji wî hespê xwe hez dikir. Carna lê siwar dibû û ji xwe re li der û dora digeriya, kêfa wî pir jê re dat. Îcar rojekê ev hespê wî diçe çêrayî û hew dizivire. Ev zilam çend roja li hespê xwe digere lê nabîne û bi dilekî xemgîn dizivire mala xwe. Ji ber ku dilê wî li ser hespê wî pir êşiya bû, gundî tev kombûn ji bona serxweşiyê hatin mala wî. Gotina em jî zaf xemgîr bûn û li ber te û hespê te ketin. Xwedê saxî û selametiya xêrê bide. Tiştek destê me da tine ji vê gotinê pêştir. Zilam girinijî û li nav çavê wan nihêrî. Ji wan ra got, Kê ji we ra got winda bûna hespê min ji min ra nexêr e û hûn hatine serxweşiya min? Ka bêjin. Piştî çend roja ev hespê wî windayî digel deh pazdeh hespê din daye pey xwe û zivirî hat bar xwê xwe. Zilam gava çav bi hespê xwe û bi vanê ku pê re hatine ket û zêde zêde kêfxweş bû. Gundiya dîtin wa hespê wî û tevlî deh pazdeh hespê din zivirîne, dîsa tev kom bûn û hatin mala wî zilamî. Jê ra gotin zaf ser xêrê be. Em bi vê şahiya te gelek kêf xweş bûn. Zilam ji wan ra got, Kê ji we ra got di hatina vî hespî de xêr heye û ji min ra şahî ye? Piştî çend rojê din kurê vî zilamî li hespê siwar bû û çû mitîngê. Dema zivirî werin malê. Di rê de li ser hespê ket û lingê wî şikest. Gundî dîsa pê hisiyan cardin kom bûn û hatin mala vî zilamî. Ji ra gotin em hatine vê nexweşîna we parve bikin û em zaf li ber lawik ketin, Xwedê ji tifaq û teşqelê mestir dûr bigire, wa lingê wî şikestiye, Xweda jê ra şîfay bişêne. Zilam got kê ji wara goşkestina lingê wî xêr tê da tune û hûn hatine serdayîna wî dikin. Gundî car di zivirîn çon. Piştî çend rojê din şerekî mezin çêbû. Hikûmetê derhal xortê di wî bajarî da tev dan hev ji bona wan bişênin herbê. Lê kurê vî zilamî ji ber ku lingê wî seqet bû wî nebirin. Bi saya wî lingê seqet ji kuştinê xilas bû. Gundî car din kom bûn ji bona dilşayî hatin mala vî zilamê. Zilam car din ji wan ra got gundîn û erê hûn ser çavara hatin. Lê kê ji we ra got neçûna wî ji bona herbê jê ra xêr e. Gundiya car din pişta stûyê xwe xwerandin û zivirîn hatin mala xwe. Gelî brana, xêr û şer tev destê Xuda dan e. Em li gor nêrîna çavê xwe em li tişta dinêrin carna ji me re ne baş tê dîtin. Li belê xêrê pir mezin di wî îşî de belkî hebin. Û carna hinekî ji me re baş tê dîtin lê şerê pir mezin di wî îşî de hene. Em li gorî nêrîna xwe daxuyanî çi bi em li gorî wê diçin û tên. Lê belê heqîqetê Xwedê zane. Her tiştê ku ji me va yan xêr yan jî şer tê dîtin dibe ku newsa be. Dibe ku hûn li gor nêrîna xwe çawa ku ji we ve eyan e hûn hinek hesêba dikin lê ji bîr nekin di bin hinek tiştan da hinek tiştê veşartî hene û wan tiştê veşartî jî tenê xwedê zane. Dilê xwe xweş bigirin û her meselê Girên nedin bi tifaq û teşqelan ve. Eger ji hinek tişta hûn aciz bin, belkî bi xêra wan tiştê ku hûn jê aciz, hûn serfiraz dibin. Gelek fîlozof hene, bi xêra nebaşiya jinê xwe bûne fîlozof.